right ino iyi ndiyo e, mubayiro wechitu wekutanga taona kuti patron pay inosheya maprofits newe on daily basis pamazuva ese saka apa manje nevanhu vamwe chete ivavo vaunenge wadedza unozobhadharwa indication bonus indication bonus inoreva kuti kuunza kwaunongoita chete munhu kungoudza mumwe munhu kuti uya ujoina akajoina pamari yaunobhadhara iwe kana ari munhu anenge ajoina pauri straight pamari yaunobhadhara yaanobhadhara iye iwe unobva

Iwe pa account pako panobva papinda 24 dollars 90 saka kana kuri kuti munhu wawadeedza iwo adeedzwawo nemumwe munhu munhu iyeye ndiwo wakanga wakamudeedzawo iye azotsvagawo wake saka iwewe unopiwawo futi mubayiro we 1 percent saka 1 percent ye 249 inenge iri 2 dollars 49 yaunopiwa inenge mari diki asi ihombe ngatione kuti zvinozonyasofamba sei um, right pavanhu vatinodeedza vaye vaye tikange tichideedza vanhu vachiuya o tikainvita kuti vamwe vanhu vaitewo business iro iyi vatangewo kuita mari pane magroups mairi pane group rekutanga group rekutanga munhu waunodeedza iwewe waunodeedza womva wamupa link ndiwe unomva wamupa link iwewe ukamupa link munhu iyeyo anenge ari pagroup yekutanga inonzi direct anenge ari direct wako munhu iyeye akazodeedzawo vanhu vake anenge a indirect ringe ra group rechi two saka ngati chii chinoitika pama direct ndiwe uyu wadeedza uyu ndiani uyu a wobva wadeedza futi umwe uyu iwewe wana wani vanhu two vanhu two wadeedza ava a na b wise every time paunodeedza vanhu ukapinda munhu unofanira kucreata magroup two group a negroup b saka mumwe anofanira kuenda kuright mumwe kuleft unotanga nekuleft wozoisa kuright vanhu ivava vari direct pauri awo inonzi level one yako iyoyo ndo level yekutanga yako saka palevel one ipapa pavanhu two ivava munhu wega ega akapinda nebharero raanenge apinda naro iwewe unobhadharwa 10 percent yemari yaabhadharwa munhu iyeyo yaabhadhara munhu iyeyo tobva tati a yombadedzawo uyu c odedza zvakare d uyu b odeedzawo uyu e odeedza zvakare f handiti tave nevanhu four vari pasi pako watanga uine vanhu vekutanga two chete level one yako vanhu four ava manje ava yalevel two yako iwewe vanhu ivavava ilevel two yako saka iwewe manje unobhadharwa chii one percent yemabhariro anotengwa nevanhu ava Siya anobva adedzwawo wake wodedza futi mumwe. Udhiya chaitewo zvimwe chete izvozvo apa hasati awana. Iyo adedzwawo mumwe obva aita futi mumwe. F abva adabvawana uyo. Ah. Saka paline iyoyi futi iyi kwauri ilevel 3 wapa level 3 saka unobhadharwa futi nelaini nevanhu ivava vadedzwawo nevamwe vanhu iwo uchatovazive vanhu ivava saka unobhadharwa mari unobva wabhadharwa futi 1 percent Malevels iwaya anoenda kusvika wasvika palevel 6. Palevel 6 ndopazvinonogumira uchibhadharwa kudaro. Saka ngatione apa takatarisa iri se malevels aya nemari manje takuzviona zviri kumari zvinenge zvakamira sei level 1 b na c vari mulevel 1 yako unopiwa 10 percent DEFG vari palevel 2 unopuwa 1%. Tochiona apa B anobva abhadhara barrel yekuti anga atangira pa 249 panobva pacalculatwa 10% wopuwa ndiwe. From D wobhadhara uyu same same barrel hausiyo wamudeedza D akadeedzwa na B asi iye abhadhara adeedzwa na B kubva abhadharawo iyoyi nekuti aona business riri serious

ndiri kutendai nekuti mese masvika paipa panapa zvikuratidza kuti muri interested muri kunakidzwa muri kudawo kutanga kuita mari saka enda kune munhu akupa asheya newe vhidhiyo ineyi umukumbire kuti chindipawo code ndiri kutotanga nhasi hapana mangwana nekuti maprofits ndiye emazuva ese saka usamirire mangwana Ukati mangwana mangwana unosiya Satan achipindira unopedzisira wachinja plan yako plus mari haife yakakwana ah mari yangu haikwane ah chino chino chino uchitaura izvozvo nguva iri kutopera joina nhasi puwa code nemunhu ashaya newe video ine iyi womva wato link yedu ndiyo iri pasi iyo saka kwekupedzisira kudingi muri kuona kuti hakuna kuri kudiwa code iri kusina code iyoyo haukwanise kupinda saka puwa code nemunhu akupa ashaya newe video iyoyi musati vaenda inyu Tinoda kuti mutitendewo mutifariro nekutiisirawo like padzasi apo pane button like riklickeo button irorero mapedza mangoklicker imbai masubscribe kungoklicker chete hapana chaunonyora kungoklicker subscribe watoo kutoziva kuti every mavideo okuita access kumavideo edu ese atichange tichiita uchange uina woridza bhero iri kuti uziviswe kana kuine chimwe chinhu chinyowani chapinda mukati megroup redu inoyi pachannel yedu inoyi ndinokutendai